Phone kong theitleih in nan kut kan tlaih hna. Atutan cu phone kong si loin JCB hi ahopoh nih kan hmuh dih lai. Lailei kan lam cawhnak zongah siseh, zeizong vialte ah in hmun cawhnak zong seh kan hmanmi cu JCB hi si. Cucacun hi JCB tuanbia tawi te hi tutan ai ruah hna si tiah kan sawm hna. JCB cahopaoh nih kan hmuh dih lai, kan theih dih lai. Sina ve tein JCB timi a lawng form hi a thei lomi kan tampi lai tiah ka ruah. Cucah cun JCB a lawng form hi zeidah si, JCB hi tehal nih dah a ser, a ser tu hau dah si timi hi atu ten ah i ruah ding kan sawm hna. JCB cu Joseph Cyril Benford timi nih thongkhat zakua le sawmli le kum nga October thla ah England ram Zutokzita ah a rak ser. Hi JCB company nih hin a tlangpi in a ser bikmi hna ai tinh bikmi cu excavator timi vawlei cotu le thilrit cawitu Cun leithuannak hi hna pawl hi a biapi in a sermi hna an si. Kum thongkhat le zakua le sawmli le kum nga kum ah company rianṭuantu hi minung paruk a sawm hna i cutin rian hmate cu an ot. Thongkhat zakua le sawm nga kum a hung phak ah an zung cu ngan deuh a hau caah Rochester timi khua ah an ṭhial. Thongkhasikua le sawmal le kumthum kum ah a voikhatnak Baekhu timi atu lio i kan lam a kan cawhpiaktu JCB a hnu le hmai fawi tein ai thawn kho a kal khomi JCB kha an hun ser khawh. Cu tikah ṭazei hi kan nei a ṭha ko ti an ruat i atu lio i JCB logo simi ṭazei hi designer a thiammi Derby Media ah a ṭuanmi Leslie a Smith an suaiter i a tuh tiang an hmanmi logo hi a si. Cu an sermi nih cun cinthlaknak lei ah siseh, innlo saknak ah siseh ṭhathnemnak tampi kha a chuahpi. Cu tikah cun JCBC kha mikip nih duh a hung si. Thong kha zakua le sawmruk kum ah lei lei rianṭuannak lei ṭhuannak caah tiah seh pakhat an hun ser ṭhan. Mipi nih an hman cio tikah an i duh tuk hringhran i an cawk duh tuk. Cu tikah cun thongkha zakua le sawmruk le kum li kum tiangah hin seh hi thongthum renglo an zuar khawh. A kum vui ah seh pakhat an van ser ṭhan i cu zathum le sawmruk dik ai mer khomi ke le vorh hnu le hmai in duh paoh i eimar khomi se kha an hun ser ṭhan. Macucu lam te pawl hna, diltang sang te pawl hna cawhnak ah van hman a si. Thongkha zakua le sawm sarih le kum kua kum ah JCB company pi cu India he pehtlaih ding in biachahnak an nei i cucun India ram ah a voi khat nak cem zung an van hun ve. Cuticun Japan siseh, US siseh, Brazil ram te hna ah khan JCB company cu hun a hung si. Kumzubu pakul le pakhat a hung pha ni kum thong hnih khum December thla ah UK ram upadi ni Nor Nabuar an ti caah juru phaisa sawmthum le pakua datamah paruk kha dan an tat. Asinain bitein JCB sertu Joseph Cyril Bamford he a lungdong loin a rian hma cu a pehzulh ṭhan i thonghnih le paruk kum cun JCB company pi cu hmun kip le ram kip ah hin a hun khawh i a rianṭuantu zong hi thongli an phan cang. Atu ahcun company zung hleiriat ram kip ah a um cang. UK, Germany, North America, South America, Australia, India, China, Russia te hna pawl ah hin company cu a hun hna i hmuh khawh an si. JCB zung cu a hung karh chin lengmang tikah a rian ṭuantu zong kha an hung karh chin lengmang i thong hlei hnih Rianṭuan an phan ve cang. Cuticun vawleicung hmun ram za le ram sawm nga ah zuar a si ve cang. Atu lio i JCB an zung headquarter cu Rochester timi khua pakhat ah United Kingdom ram ah a um. Joseph Cyril Bamford cu thongkhat zakua le hleiruk zuunthla nikul in nikhat ah a chuak i kum sawm riat le kum li a si ah thonghnih le pakhat mah thla nikhat ah England ram London khuapi ah a thi. Amah a thih hnuah a fapa Anthony Benford nih JCB company cu chairman a ṭuan i Joe Benford timi nih hin CEO rian a tlaih ve. Kum thong hnih le kum kul cun JCB company pi a dirnak hi kum sawm sarih le kum nga a tling ve cang. Cucaah JCB i a lawng form cu A rak dirhtu pa Josef Sarribenford min chuankhan in JCB tiah an bunhnak hi a si. Cucaah cun JCB a lawng form cu kan chim ṭhan si ahcun Josef Sarribenford tinak a si. A zohtu nan zate cungah lunglawmhnak tampi ka ngei.